Mwaita. Yeah. All right. Zvakafamba sei? Une makore mangani mani wamwaita? Ndine 11 years. Une 11 years? Yeah.
Dzekuzvarwa. Yeah. All right. Wabereki wako ari kupi? Wabereki wangu ari kutown. Saka iwe kuno kunogara nani? Ndogara na gogo na sekuru. Na gogo na sekuru. Yeah. Ungatiudzwa here muchidimbu kuti zvakafamba sei kuti iwewe urunzi une makore 3 years usingaoneki usiri pamba iwewe mwana ane 11 years Emmanuel Matende, eh, usingaoneki kumba kwenyu zvakafamba sei? Chii chakaitika? Chakaitika takakwira mugomo neshamwari dzangu tatisingazivi kuti rinoera saka takwira kudaro ndanga ndatumwa kuzi ndotsvaga mbudzi ndapinda mugomo imomomo ndakabva ndangotorwa nechamupupuri anozoona kuti ndazoenda mupi ndamama atoo nedima Vanhu vandandinawo waive ndaigara nawo wanga ane makumbo anenge enyuka wakangogara wachindi chikafu chendaidya ikokoko. Alright. Eh, eh, wanga ine makumbo acho anga akaita kunga chimushwe chenyoka. Ndozvauri kutaura handiti? Eh. Alright. Akakutuma ndiani?
akanituma ndisekuru wangu sekuru wako eh. orit mai wababa eh. ndovakati enda unotora mbudzi kugomo eh. ndobva waenda wega eh. okay eh, waenda wakabva wakuti eh, wasvika kugomo ndopa wakabva waona iwewe eh, wobva wati wanichamupupuri eh. wati wanichamupupuri bva maendepi
ndo ndakazongokarika ndango makaite dima ndisiri kumbozoti tiri pai munhu wacho wanga akatogare pacheya mumakumba akanga akaitonge muswe wenyoka
orit saka zvese izvi zvichiitika pakunzi three years dzese usingaoneki kumba maidyei ikoko kwamamuri kwacho taiya zvakaitonge makonye nezvakaitonge zvemaspageti spageti nana rice rice iwapo Alright.
Saka izvizvi wakadzoka rini? Ah, ndakadzoka nemarimwe zuro. Marimwe zuro?
Eh. Alright. Wanga uchiziva here kuti kuna vanhu vari kumba uri ikoko kana kuti waisatomboziva chiro? Ah, ndandisingazivi chino. Saka vanhu vanga vari kwanga wakaita sei? Wakafanana nesu here kana kuti vanhu wakatita unga varungu kana kuti wakaita sei? Wakadini? Anhu two basi ndo anga akaita arungu amwene anga ari atema. Anga akaita arungu acho aiita nezvei aikutaurira aikupa zvekudya neaikupa nayo aitaura nawo maitaura mutauro watinotaura here kana kuti pane mitauro unotaurwa ikoko pane mutauro unotaurwa ikoko zvekuti wadzoka kudai uchauziva here kana kuti auchauzivi e, ndichauziva ndinoziva wozoti eh, munokwanisa kuzotombotitaurira eh. orit saka nhau yenge tanga tiinayo ndeyekuti zviizvi zvekuti eh, wakakupa kuti uzodzoke pana kuti chii chakazoita kuti wakuti dzokera kunoku kune vanhu handisi ah, kutomboziva saka iwe waitadza ngei kudzoka kunoku kune vanhu mai musikabudiki bamama akangovharwa makaita chidima amakaita chidima tatisingaoni do racho saka eh, uzodzokei wewe kuuya panapa pane vanhu ndine basa rendaya ndakapuwa kuzi ndidzoke kunoku uchiita eh. panapa panyika pane vanhu eh. ikoko kwanga wari kwacho waisariita saka wakanzodzoke panapa uchiita basa rei rekudya one wainzodye chi one one eh. orit munhu unenge uchimudya sei iwewe kuti uraya munhu nebanga here kana kuti unenge uchidii nditsanangurire ndakatorara handiiti zvekotomuka kokotoya munhu ba ndakatorara mweya wangu ndo unotende kotodya munhu saka pamunhu munodyei Ah, zvakaita kunge huku haune mapisi 5 unotodya kunge nyama chaiyo orit saka munhu muchimudya imimi ndinonzwa mumwe achitsanangura imi munhu munotomudya kunga nyama iyi here kana kuti munhu wacho atori nemapatsi ainawo Ah, unenge atori nemapatsi aatori nawo etinozotofarira orit munofarira akadini munonyewa yani zvipapi padumbu musoro ere kana kuti mumatumbu kana kuti eh, makumbo munohei toya akaita ana chinjya ana chidya nana amoko aya maoko nezvidya nematumbu